Bo hwnna... Just yn really emotional. Hi guys, croes yn ôl i Pop Ti. Fi newydd ddod nôl o fy ngwyliau i, a un peth fi yn joio wneud pan fi'n mynd i wlad arall yw trial ei bwydydd traddodiadol nhw. Felly, yn y fideo heddi, o'n i'n meddwl allan ni drial brecwasts gwahanol o wledydd gwahanol. Ond cyn hynny, cofiwch i danysgrifio i'r sianel, i hoffi'r fideo yma ac i wasgu'r gloch y notification fel bod chi'n cael eich hysbysu bob tro mae 'na fideo newydd yn mynd lan. Alright, diolch i chi. Nawr, cofiwch ofyn am help oedolyn wrth i chi goginio, bydd hyn yn gwneud y broses gymaint haws. Mae yn fore dydd Llun, a fi am drial brecwast o wlad Ffrainc! Nawr fi'n gwybod beth chi gyd yn meddwl, easy, croissant, coffee, Wrong. Fi am drial neud croc madame. So yn syml, beth yw e? yw rhyw fath o toasty, ond mae yna saws i fynd ar benne, ac yn oed wy ar y top, a mae fe'n edrych yn mwa, fendigedig, ond ydw i am wneud yn fendigedig? Sa'n gwybod, ond fi yn fod yn rhaid cynnig arni. Bara, ham, digon o gaws. A nawr dyma fi yn yr y saws yn defnyddio menyn, flwr, halen, pupur a llath. Wedyn amser i dowstio'r toasty. Drych ar y lliw bendigedig na. Iawn, mae'r toasty wedi cael ei wneud. Fi di anghofio ychwanegu rhywbeth really pwysig, sef mwstard. So fi am wneud hwnna'n really sydyn, a wedyn ar ben hwnna y saws. Rhowch y saws ar ben y toasty, wedyn ychwanegwch mwy o gaws cyn rhoi da e yn y ffwrn. Yna, yn defnyddio'r un sosban, ffriwch wy, Tra bod y toast yn y ffwrn, a ychwanegwch e ar y top ac fe ddyle fe edrych rhywbeth fel hyn! Guys, drychwch! Fi mor excited i drial hwn, mae'r smell yn bendigedig! Stop ai! Sa'n gwybod ble fynd. Oh my gosh. Achos dwi'n i drwy'r mwstard yn y canol, ond... Ffraig. Mae'n actually'n cael pimp allan o bimp, dy fi. Mm. Right. Fi'n mynd i orffen hwn yn ei weld chi fori am brecwast rhif 2. Sori, o'n i ddim siarad mewn ceg i'n llawn. Diwrnod newydd, gwlad newydd. So, dim fi sydd wedi coginio'r brecwast yma. Dyma y... Nawr, fi'n edrych fan hyn achos fi eisiau gweud e'n iawn. Pau de Caisel. Gobeithio fi'n gweud hwnna'n iawn. A mae hwn yn frecwast traddodiadol Portuguese. So mae fe fel rhyw fath o gacen savoury, mae yna gaws ynddo fe, tic! Um, mae fe dal yn gynnes hefyd, so fi jyst yn mynd i fynd syth amdani. Um, fi'n hoffi fe. Oedd e mor neis a'i'n ffrainc, fi ddim yn siŵr. Fi'n licio y caws ynddo fe. Fi'n licio bod e'n gynnes. Hmm. Fi ddim yn siŵr iawn am hwn. Allan o 5, fi'n credu fi am roed 3.5. So, 3.5 allan o 5 am frecwast Portuguese. Bore da! Mae'n bore dydd Mercher, ond o ba wlad daw brecwast bore dydd Mercher? Wel, Yr Almaen! So, nes i gwglo beth maen nhw fel arfer yn cael a mynd allan i'r siop i weld os oedd unrhyw beth ar gael ac mi oedd na. Felly, pretzel, delicious. Wedyn, um, oedd na ardal penodol yn y siop a oedd e'n gweud bod yr ham yma o Germany a bod y caws yma o Germany a mae hwn jyst yn typical brecwast bydden nhw'n cael mas na. So beth sydd ddim i'n hoffi, really. Uh, fi'n mynd siŵr bod nhw'n bita fe gyda'i gilydd neu ar wahân, ond beth am ni drial bach o bopeth da'i gilydd? So, smoked ham. A mae yna, um, yn y caws yma, mae yna fel jalapenos a pethau fel la, so sa'n fawr bod yn mynd i fod yn spicy. Oce, okay, awn ni amdani! Fi'n, fi'n rili really hoffi hwnna. Fi'n berson savoury, so i fi, mae hwnna fel y brecwast perffaith. Falle Yym, bydda... Ha, sos! Y sos! Fel mae'r angen rhyw fath o saws arno fe. Ond, really neis. Fi'n lyfo'r platter achos mae fe'n halennog. Um, fi actually licor caws ma. Mae yna bach o gic yn fi, ond fel dim gormod i wneud i'ch llygad chi lefen, basically. Um, a mae'r ham yn neis, just smoked ham yw e, um, beth sydd ddim i hoffi. Mae hwn yn cael pedwar i fi. Reit, ni fwynhau hwn, na i weld chi fori. Bore da, croeso i cegin ofnadw o Mesi Cadi. Diwrnod ola, brecwast ola, a heddi fi am drial wneud Spanish baked eggs, sy'n swnio'n fendigedig. Felly, y cyfan bydd angen arnoch chi yw chorizo, chopped tomatoes, Cael lein i beint! O ie! Mae siwr o fod angen rhywbeth arall fyd, ond na i fynd â chi trwy iddo fe. Felly, beth am ni ddechrau? Llygad fi'n llosgi! Jyst yn rili emosiynol. Oh gosh, dylen ni wedi gwisgo goggles neu rhywbeth. Unwaith chi wedi stopo llefen, rhowch bach o olive oil mewn ffreipan a ychwanegwch eich garlleg a'ch sialot mewn i'r pan. A cofiwch ofyn am help oedolyn wrth wneud pethau fel hyn hefyd. A tra bod hwnna yn ffrio, gewch chi ddechrau torri eich chorizo. I'r pan fi'n mynd i ychwanegu un, mae'n gweud spoonful, whatever, o gal, o, dim garlic paste, o tomato puree, sori. Nawr, tra bod popeth yn ffrio bant, ni mynd i draino y cannellini neu beans ni, a ychwanegu hwnna mewn fyd. Ac yn olaf, Chopped tinned tomatoes. Byddwch yn ofalus! Pob lwc! Dydw i ddim di llosgi fe. Peidiwch becso, mae'r gegin ma jyst yn fach. Iawn, drama drosto. Fi'n credu bod yn saff i weud bod hwnna Okay, calm down. Fi'n meddwl bydde hwnna'n blasu'n well sy'n rhywun arall di wneud e. Dal, fi dal yn rhoi 3.5 fi fy hunan. A dyna ni, guys! Cofiwch i anfon wybod os ych chi am drial unrhyw un o'r prydoedd yma yn y sylwadau isod, a fel fi'n gweud bob fideo, cofiwch i danysgrifio, i hoffi'r fideo, ac i wasgu'r clwch notification 'na, ond tan fideo nesa, tara i chi gyd, tara. Lysh.